Wel, prynawn da, Meleri. Helo.
Rheolwraig y, y Foc yn Del. Beth yw'r heri a sydd eich gwynebu chi yn ystod y flwyddyn ddiwetha? Wel, pan nath um, Boris yr, yr, yr announcement flwyddyn diwetha, um, y noswaith ni, goffon ni cysylltu â gyd o'r staff a gweithio nhw pilodd yn mewn i gwaith yn o'r rôl ni. Um, oedd yn peth rhyfedd iawn i wneud. Um, goffon ni gweithio mas wedyn ni beth beth oedd fyrlo a shwt oedd hwnnw'n gweithio i pawb wedyn ni a sorto hwnnw mas. A wedyn ni goffo ni cau lawr pob peth so cymerodd rhyw pethefnos i ni wedyn ni i cau'r gwesti lawr yn gyfan gwbl. So fel arfer ch'mod so ni'n so ni'n cau yym ma' popeth yn mynd o un ddydd i'r llath llall yn troi drosto so peth rhyfedd o'dd y goffo cau popeth lawr a cymerodd y pythefnos ni'n sorto popeth mas yym cau popeth lawr yym a wedyn 'ny wrth gwrs goffon ni ail drefnu priodase o'dd yn llawer iawn o priodase wedi bwco miwn 'dy ni so ma' ni 'di newid dyddiade sawl un a ma' ambell un wedi goffod newid dw- dwy tair gwaith erbyn hyn yym a so ni'n gwbo 'to pryd bydd rheiny'n dechre nôl lan hi hefyd ie. Be sydd wedi newid yn y gwaith ac yn y bywyd personol? Ie, yeah, mae lot o pethau wedi newid. O'n i, oedd hawl dyn ni agor diwedd mis uh, Gorffennaf, uh, mis Awst blwyddyn diwetha. So pan natho ni hynny, roeddwn ni uh, PPE yn ei lle, hmm. sanitisers, rwyddion ym mhob man. Um, goffon ni um, wneud y gyd y staff training i pawb, fe fod pawb yn saff pan maen nhw'n dod nôl i gwaith. a hefyd yy tynnu mas hanner o'r byrdde o'dd yn y bwyty wedyn 'ny achos yy social distancing o'dd rhaid neu' siŵr bo' pawb yn cadw eu pellter wrth ei gily a no' i yy roion ni rhagor o yym byrdde yn y l- lolfa wedyn 'ny fe fo' pobol gallu bita yn y lolfa hefyd so o'dd popeth wedi ca'l ei neud yy yn saff a ac o'dd yn bosib. Um, a ni wedi cymeryd o'r amser hyn hefyd i wneud rhai adnewyddiadau yn y gwesti. Um, so mae dyn ni Kevin Thomas mewn rhai conservatory newydd mewn i ni, mae'r teras wedi cael ei ail wneud, mae doi stafell wedi cael ei ail adnewyddu, a mae bach o peint o'r ddechrau mynd mlaen hefyd, tra bod cyfle i gael dyn ni. Faint o staff mae'r Falcondale yn cyflogi? Mae dros ugain o staff dyn ni'n gyfan gwbl. Fel arfer dros yr haf fydde rhagor o staff dyn ni gyfer a rhedeg y priodasau. Ond wrth gwrs, dyn ni ddim wedi gallu cyflogi neb newydd um, yn ystod amser ni achos oedd dim y priodasau a'r busnes i gael. Um, gobeithio blwyddyn, na, blwyddyn yma nawr fydd yn newid, um, ond gewn ni weld siwr mae'n mynd. A beth yw'r camau sydd gyda chi nawr i ail-agor y gwesty? So, so ni'n gwybod eto pa dyddiad fyddwn ni'n ail-agor yn iawn, um, ond pan fyddwn ni yn, bydd ni'n ei siŵr bod gyd o'r uh, staff training cael ei wneud eto, um, bydd gyd o'r PPE yn y lle, uh, arwyddion, sanitizer, pethau felly, um, a Bydd rhaid i ni cadw'r yy pellter y y dou metr yym pan fy' ni'n ail agor hefyd yym so bydd popeth yn cael ei wneud yn y saff i pawb eto. A be' beth 'yn ni'n siarad o ran amser, o ran dyddiade? So ni'n gobitho bydd e rownd yym yr yr ail ar bymtheg o mis Mai ond falle fydde fe wythnos ne' ddou ar ôl hynny so ni'n cant y cant yn siŵr eto 'dyn ni'r yym 'dyn ni heb ca'l gwbod eto yn bendant am dyddiad. A beth wyt ti wedi dysgu yn ystod y flwyddyn diwetha? Wel, yn y flwyddyn diwetha yma, ni, ni ffili wneud dim um, penderfyniadau tu flaen llaw o gwbl. Mae rhaid byw o dydd i dydd. Um, dyn ni ddim yn gallu edrych mlaen i'r dyfodol achos mae pethau'n newid rhy gloi. Um, unrhyw trefniadau fyddwn ni yn wedi wneud, um, goffwn ni newid e o fewn rhyw wythnos y ddoi achos oedd y rheolau newid rhy gloi. Um, beth welon iddo pan o'n i ar agor blwyddyn diwetha yn yr haf yym o'dd lot o pobol lleol yn dod lan i ca'l yym te a cinio p- pethe fel 'ny. O'dd e'n neis i weld pobol lleol mas amser 'ny i fod yn hollol onest a bo' pobol lleol yn cefnogi busnesi lleol. Yym yr unig ffordd ni'n gallu cadw'r gymuned i fynd wrth wrth i gwario'r Yym, arian yn lleol ac yn y gymuned, a cadw'r arian yn y gymuned.
Wel, edrychwn i mlaen yn fawr iawn i weld y lle mae'n ail-agor, a diolch i ti am dy amser. Dim problem, diolch.